a kan zangfah ṭhan tu Bawipa min thangṭhat si ko seh. Matthai thawngṭha del sarih. Matthai thawngṭha del sarih. Cang thum in cang nga ka rel lai. Matthai thawngṭha del sarih. Cang thum in cang nga. Na mit chung i a ummi thingtan kha ruat ṭung loin zeicah dah Na unau mitcung i a um i thingtan a um ko buin zeitindah na unau cu na mithnawm cu in choihpiak ning na ti ngam? Midepte pa, na mit chung i thingtan kha chuah hmasa law pei na unau mithnawm cu fiang tein na hmuh lai i na choihpiak khawh lai cu. Cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Ka hinti. Uh, Mathai dal sarih cang thum i kan van relmi tiang ah khin a timi cu na mit chung i a ummi thingtan kha ruat ṭung loin a ti. Nangmah na mit chung i ummi thingtan kha ruat ṭung loin zeicahdah na unau mit chung ummi mithnawm cu na zoh a ti. A van pehmi cu na mit chung in Na mit chung i thingtan a um ko buin zeitindah na unau cu na mithnawm cu in choihpiak ne na ti ngam? Na mithnawm cu fiang tein na hmuh lai i na choihpiak khawh lai cu tiah ti mah nih a chim duhmi cu kan mit chung i a ummi mithnawm khi kan ruah sawhsawh dingmi si lo. Ruah sawhsawh dingmi si lo. Lak a haumi khi si. kan mit chung i ummi mithnawm hi ruah sawhsawh ding si lo i mah kan it chung kan mit chung ummi mithnawm kha kan lak hrimhrim kan chuah dingmi hrimhrim kha Pathian bia nih a kan cawnpiakmi cu si timi kha pakhatnak theihter kan duh hna kanmah mit chung ummi mithnawm kha kan chuah hmasa hnu lawng lawng khan kan unau chung ummi mithnawm kha a chuahpiak kho dingmi kan si le hi kan Bible nih fiang ten timi cu nangmah na mit chung i ummi thingtan kha la hmasa a ti mu na unau mit chung ummi mithnawm thingtan na lakpiak hna hlanah khan nangmah mit chung mi mithnawm kha la hmasa ti lai kan mit chung mi thingtan cu zeitindah kan lak ning a si lai timi kha a biapi tuk nangmah na mitchungmi mithmawm kha thingtan kha chuah hmasa law a ti a si nih cun zeitindah kan mitchungmi thingtan cu kan chuah ning cang a si la timi kha te ke kut le ke hmanh i lak khawhmi si lo mu kut le ke hmanh i lak khawhmi si lo i hi kan chung i sualnak cu ti kut in van lak i van hlonh khawhmi thil khi si lo minung thazaang ṭhawnnak in lak i hlonh khawhmi khi si lo sual ngaihchihnak lawng lawng hlonh khawhmi si amen sual ngaihchihnak lawnglawng in kan mit chuhmi thingten cu zeitindah kan chuah khawh lai ti seh cun sual ngaihchihnak lawnglawng chuah khawhnak a si sual ngaihchihnak lawnglawng in chuah khawhmi a si timi te kha kan hngalh ding hi a biapi tuk hringhran hi thazang ṭhawnnak in cun te kan chuah kho la lo sihmanhsehlaw sual ngaihchihnak nih cun kan mit chuhmi thingten kha a kan hngalh dingmi cu te tuzan ah hin te thuk deuh in sualnak kongah kan lung put khi thuk deuh tun ti tuzan cu kan i ruah ṭi ding kha ka duhmi cu si le sualnak kan hmuh ning kongah mu thuk deuh in tuzan cu Pathian bia zoh ṭi ding in ti kan i ruah ṭi hna lai mu sualnak kongah kan lungput thuk deuh in kan zoh ṭi hna lai i samza le sawm thum le pakua ka van kau hna usih law Sam za le sawm thum le pakua caang khat in caang sarih ka rel lai. Sam za le sawm thum le pakua caang khat in caang sarih. Bawipa na ka kawl dih hir hir i na ka hngalh dih cikcek. ka tuahmi vialte cu na hngalh dih ko hna rian ka ṭuan ah siseh ka dinh ah siseh na ka hmuh ka tuahmi vialte kha na hngalh dih ka chim hlan in ka chim ding vialte kha na hngalh dih ka hnu lei le ka hmailei in na ka cong i ka cungah na kut na zar na ka hngalhnak hi a thuk tuk hringhran ka ruahnak nih a phak khawh leng a si Na thlarau sin hin khuazei ah dah ka zam khawh lai? Na hmaika ah hin khuazei ah dah kaa thuh khawh lai? Na ka hngalhnak cu a thuktuk hringhran. Ka ruahnak nih a phak khawh leng a si. Na thlarau sin hin khuazei ah dah ka zam khawh lai? Na hmaika hin khuazei ah dah kaa thuh khawh lai tiah ti hi salm caṭialtu nih hin Pathian cu zeizong vialte hmutu a si timi kha fiang tein a kan hngalhter. Salm caṭialtu nih hin zeizong vialte hngaltu a si timi kha fiang tein Pathian a sinak kha a kan hngalhtermi cu si. Na ruahmi hmanh khi a hngalh dih a ti. Na chimmi bia hmanh khi na chim hlan in na chim ding vialte hmanh khi Bawipa nih cu a hngalh cia dih ko a ti. a sin hin zeidah kan thuh khawh lai ati pathian cu zeizong vialte hmutu a si caah hin amah sin thuh khawhmi zeitel a um maw ati amah cu zeizong vialte hngaltu a si caah hin amah sin zeitel khin a thup kho hnga maw ati cucaah dawpmi hna hi samza le sawmtum le pakua kan relmi nih hin sam catialtu nin pathian cu zeizong vialte hngaltu dawh si hi aw pathian cu zeizong vialte hmutu dawh si hi aw timi kha fiang tein khan a kan hngalhter timi kha a pakhatnak chim ka duh cun a pahnihnak ah behal bantuk si ko sehlaw ti a si ne ahcun dawtmi hna behal kan duhmi na cu nang nih te pathian hi zeizong vialte a hmu dih tu a si ti na zum ve maw dih tu a si ti te na zum ṭhiamṭhiam maw zum si kei zong ka zum ve a si ne ahcun dawtmi hna pathian cu zeizong vialte a hmutu pathian cu zeizong vialte a hngaltu si ti kan zumh ko cun zeiruang dah sualnak hi kan thuh tawn ne Kha Pathian cu zeizong vialte a hmutu a hngaltu a si ti kan zumh ko ahcun ziah sualnak hi kan thuh ne a hmuh ko cu kan dihlak tein Pathian cu zeizong vialte a hmutu a hngaltu a si ti kan zumh tiah kanmah hmur bak nih a chim cu mu tunai ah khan a si ne ahcun Pathian cu zeizong vialte a hmutu a hngaltu a si ti na zumh ko ahcun zei ruang ah dah na sualnak hi na thuh lengmang? Na sualnak hi minung hmaiah cun na thuh khawh men lai nain Pathian hmai cu na thup kho hlei lo. Minung hmai cu na thuh khawh ko lai. Asinain Pathian hmai cu na thup kho hlei lo. Ahohmanh kan si ah Bawipa hmai ah cun thuh khawhmi kan nei lo. Minung hmai cu kan sualnak kan thuh khawh men ko lai ee. Nain Pathian hmai ah cun thuh khawh ngah lo, thuh khawh ngah lo. minung hmai cu mu iti ter hi a nga tuk cu pathian hmai iti ter khawh si lo he a kan hngalh ding chik cak he a kan sertu do si cu dop min ha kan ruahmi hman do a hngalh cu zeitin ti sam cu ṭeltu nih ka tuahmi vialte khin a hngalh dih a ti ka tuahmi vialte khin a hngalh dih ti lam hla pin ka ruahmi vialte men kin na hngalh dih ko na ti lam hla pikin ka ruahmi vialte men kin na hngalh dih ko na ti rian tuan chan tampi ah cun ti kan boss te hmai ah cun kan i filter ngai cho keiwa thok i mu Malaysia na hi mu boss kut tang ring ka tuan ve le ti ka bot mai ka chu kai filter ni a um lo le chang ka ka thu tuk Ṭhut a ngah lo cu kan rian khi Times Square rian cu dir bak si caw la ka zoh le a kal a khi kan dawr a chuak tang lengmang cu mu dawr a chuak kan ka thu ve lo cu ka dir le customer pa khi kham rau rau ka van ti hna cu a van i har le a lungtling tuk hi tin a ka ti customer ka van aw hna cu ka van zoh pah cho ka van lo ma le a kal chan ti ka dei cun ka chon ka chon hom na lo tengo tengo ka ti tar le ka thu diam ko kha na kha lo khan ka boss ni ka mu lo na in pathian ni cha ka mu ko chu ka boss mai ka chun kai ti ter kho mu maka ka chim duhmi cu se na minung hi kan i titer thiam ngai mu kan boss te hmai ah cun ki a fal tukmi kan i lawhter nain anmah hmuh lo nak ah cun ti khi kan thuthut a lang o nain dawtmi na pathian nih an hmuh ko cu pathian nih an hmuh ko cu sualnak cungah kan lungput dawh ka chim aw tuzan ka chimi lungput kong dawh si cu sualnak kan hmuh ning kong kha mu ka zoh manu kha bang naka sual ah kan ruat ti lo cu kan boss te hmuh lo i mu ke thathu tuk i kan ummi te nak sual ah kan ruat bak lo Asia dawtmi hna, tuzan zong bia in hal hna ning law midang nih theih mah ka tuahmi hi cu vei midang cu an theih a si kho bak lo tiah na ti i mu na tuahmi um el maw mi cheu tampi hi kan tuahmi hi kan pawngkam theihter kan duh lomi a tampi Nan thil ṭha kan tuahmi cu hihi cu a ṭha ti kan timi cu mi nih hong kan hmu hna si ti kan duh tuk. Thei hna si ti kan duh tuk. Nain ṭhatlonak kan tuahmi tu cu mi theihter kan duh bak lo. Mah ruangah mi theihter na duh lo i a thli tein na tuahmi um el maw ti kha tuzaan ah hal kan duhmi cu si. Kha tahchunhnak ah a cheu cu ek inn hna khin ai phat anu lupi restroom ah kim mu ai phat anu lupi phone zong si ko se le an zo mu le mi khi bang hna khi te mi nih an zo mi khi hu hna se ti an ngam hnga maw Na ngap lam ah Richard. a hal manh ka hal lo amah te tu kha a phun duduk hi ngam hla di a phi van pek cha khan ka van hal mi si mu kha nan ek in chung i nangmah lawng in na um leo i mi nih hmuhter na duh lo i na zohmi na tuahmi zong kha Pathian nih cu a hmuh ko ṭung. Pathian hmai cu nei thuh khawh hlei ṭung lo. Ahohmanh nih an hmu lo hmaan bak. Nangmah le na telephone le nangmah le na iPad lawng nan si ko nain dawmi hna Pathian nih cun hmuh ṭung sualnak kong kan lungput hi fak deuh in dawpmi hna hi cu kan i hlet bak ahau kanmah le kanmah kan i hleng lengmang cang hi aw atu cu ma kha mi hmai vial ah cun ti zei bal lo te kan i lawhter le ngu sualnak a tuah lo pungsan te khin kan i umter le mi hmuh lonak ah le kan rak tuah tuk ṭung cu mu mi hmai ka ah le a sual lo bantuk ten kan i umter i mi hmuh lonak ah le kan rak tuah ṭung cu mu khakha kan lungput si cu nan fiang ko lo maw khakha kan lungput si cu mi hmuhnak tuah cu sual tuk ah nan ruah cu na mi hmuh lonak i tuah cu sual ah nan ruat ti lo cu khakha sualnak cung kan lungput si a hman lo dawt mi hna mi nih an hmuh hna zongah mi nih an hmuh hna lo zong bawipa nih hmuh ko cu cah cun Joseph nunnak cu e dawt mi hna amak tuk ko e Potiphar nupi nu nih ti hi caan tha si hi aho hmanh an um lo hi ipi ko tiah a lem lengmang nain Joseph nih cu a duh bak lo zeitindah ka Pathian hmaiah cun sualnak cu ka tuah khawh lai ti zeitindah ka Pathian hmaiah cun sualnak cu ka tuah khawh lai mi nih an kan hmuh lo zong Bawipa nih pek ka hmuh ko cu ti ka biakmi Pathian nih pek ka hmuh ko cu zeitindah ka Pathian hmaiah cun sualnak hi ka tuah khawh lai ti Cucaah mi nih hmu hna hlah seh, mi nih thei hna hlah seh ti na duhmi mu. Okay. Na tel na phone zong si ko seh, na iPad zong in si ko seh, na laptop zong si ko seh mu. Na zohmi um maw? Mu. Nai celhmi um maw? Mu. Na zohmi um maw? Dawtmi hna, nai celhmi um maw? Nangmah lawng i na zohmi hi nangmah lawng na um lio na tuahmi khi mipi hmai ah teh na tuah ngam la maw? Maka pakhatnak i hal hna usih. Cun a pahnihnak ah midang nih thei hna hlah seh ti kan duhmi ti ko ning mu mi nih khi hong ka hngal hlah seh hong ka thei hlah seh ti kan duhmi khi kan thinlung chungah khin kan thuhmi um el maw a cheu cu ti an thinlung chungah khin lungfahnak te hna an thuh nan mi theihter an duh bak lo mi hmai ah cun khi a dam tuk pungsa ne an i umter na an thinlung chung cu fahnak in a khat o ka ṭha ko ka ṭha ko an ti nain an thinlung ah cun ti lungfahnak le thinhunnak a khah bak a khat cu bantuk te kan um maw leng le ti dai tin i umter i mu lungchung te in ti ki Zertiannak zong si ko seh mu. Cucun lungfahnak te zong si ko seh. Ai uammi kan um el maw? Mi nih theihter duh lo in na thinlung chungah hin lungfahnak te hna ai uammi kan um sual maw ti kha tuzan zongah hin i hal ṭhan hna usih ti kha Bawipa Jesuh min som kan duhmi hna cu si. Zeidah ka chim duh dawtmi hna? Pathian mithmuh ah cun mu ai thupmi sual na um kho lo. Pathian mithmuh ah cun zeihmanh hi ai thup kho lo. Cucah cucu Salm caṭiltu nih a kan cawnpiakmi si. A timi cu ka chim hlan in ka chim ding vialte kha na hngalh dih. Ka hnu lei le ka hmai lei in na ka cong i ka cungah na kut na zar. Na ka hngalhnak hi a thuk tuk hringhran. Ka ruahnak nih a phak khawh leng a si. na thlarau sining khoze ah dah ka zam khawh lai na hmaikan khoze dah ka thu khawh lai kha ta chunnak ah hi in leng ah ka zibu ah khin se ko se ti atui mu khiti ka chim te khin tek lo nu long hi hol an du an ti cho o bia chim po nu le hol nu an nu chan salami ta hol hen du tuk nu umnak a mi kong chei lo chunga lo chu an ti chu mu nan ti hi ka thla cham nak tlanga hin Ka tonmi hi pa mi kong cheh an tam ngai. Khika ka zibu te ṭhuti ti mi kong cheh an tam ngai. Le zeiruang dah ka theih pah lengmang te kei cu pastor nu inn ah khin ka kal tawn cu mu. Hitin ka kal pah in khin ka va ngeih hram duh khi si lem lo. Lam hei si tik ah khin ti ka kal ka kir, ka kal ka kir ah khin ti khi ka theih lengmang ka theih lengmang ti akhan e ka ti ka zoh nak hin nu khi ni tel lem lo pa long pe khin si ko la ze hi tin cha rak si ti lo ta nu long mi kong che mang ti lo ta pa zong pen rak mang ko chang i ka ti kha mu An mit nih a hmuhmi bak khi si tawn lo. An ceihmi te hna khi, "Aw Bawipa, zaangfah ko hna. Atu an chimmi a hmaanmi si lo." A ruang an ceihmi khi keimah kha khi ka ti tikah an ceihmi khi dihlak ka thei lo nain an ceihmi ah khin pakhat pahnih an ceihmi kong khi ka theihmi um. Detail in ka theihmi kong khi um. Na an van ceihmi ah khan, aa khi an theihning kha a rak si lo mu a rak si lomi kha an van ceih cun dawt min ah ro ulh pah bu mu pathian mit hmai kawl pah bu in ti mi kong kan ceih tikah an ti bawipa he ai lawm ha mu kan rawl ulh mi hmani bawipa nin a cohlang ha mu Bawipa a lung a tongmi rawh ulhnak si hnga maw? Rawh ulh pah buin ti kan hmurka zong ulh lo mu. A rawl lawng ulh thamtham cu dawp min ah rawh ulh a timi si ṭung lo. Baibal nih ka duhmi rawh ulh thlacamnak timi cu sualnak ulh kha pei si cu. Bawipa nih ka duhmi rawh ulhnak a timi cu dawp min ha. A rawl lawng ulh hi si lo ee. Hi rawl ei lo hi cu ti a ei lomi an tor ko. Muslim te hna zong khi Malaysia reng kan tuan lio ah zein ti hi buasa an ti maw zein ti khi period caan in nazi caan tu rawn ul ko cu ma cu cun keimah hi ringkun university ka rak kai lio ah ti ka pa mo kha siama nu sinah hin ka rak uthu dir ngai le ariak zong ka rak riak mu hlai ah khin a rak um le ka rak biak ngam a rak ka dawt ngai le a khi va nei lo mi fa nei lo mi ke se le tami tami a ka tel ka dawt tuk le mu a tinero te tal lo sa me tinero thmi ma sa wu ama le boi pa ki at pathian mu a biak nak ruang ah khin te tat lut timi chu sa a ei lo mu tisik an na lo a ei chan a tam tu cun ru a ei lo chan zong a um ton to ko Bawipa nih a duhmi si lo cu sualnak ulh khi si cu. A taktak cun mi pakhat kong na ceih tikah na theih lomi pi kha a sining na theih lomi pi kha na va ceih tikah na hmurka nih sual a va phawt khawh men cu. Nai fiang ko lo maw ka chim duhmi? Na amah nih ai theih lo na ti lai nain ti Bawipa nih dawh an theih cu. A kong na ceihmi nu nih cun ai theih lai lo cu. A kong na ceihmi pa nih cun ai theih lai lo cu. Nang Bawipa nih pe a theih ko cu. Kannih cu makha pang hna kha amah nih ai theih lo cu sual ah kan ruat bak lo. Cucaah sualnak kongah kan lungput kha thuk deuh in Kan i hlathlai ding cu aho paoh kan si ah a biapi tuk. A biapi tuk. Cun kan hngalh dingmi cu ti a thli a thli ten a cangmi thil khi Pathian nih a hngal rua lo ti bantukin kan i umtermi khi hruh taktak si. Mi cheukhat cu sualnak kan tuahmi khi mi nih an thei lem lo. Cun Bawipa zong nih a thei la lo ti pungsan te khin kan i umtermi khi hruh taktak si. Zeitik man ah philh hlah. Bawipa nih cu a kan hngalh dih cikcak. Amah sining khuazei ah dah kan zaam khawh lai? Chak le ah maw, thlang le ah maw, a chuk ah maw, a cho ah maw, khoi ka ah hmanh ah Nichuah, nitlak chaklei thlanglei khoika hmanh Pathian hmai in kan zam khawhnak a um lo. Pathian hmai kan i thuh khawhnak khoika hmanh um lo. Biathli vialte a hngaltu Pathian si ti hngal cang hna usih. Biathli vialte a hngaltu hi Bawipa si ti hngal cang hna usih. Cucaah cun dawtmi hna, na chim tikah hin mi an hngal. Cun Pathumnak ah, nihin ah hin minung tampi cu mu sualnak hi kan tuah le kan i ngaichih lo. Mi nih an thei lo kan ti le kan i ngaichih lo. Zeitik ah dah cheu cu ngaihchih bantuk in kan i umter tiah cun sualnak kan tuahmi ka mi nih a kan thei ti kan theih tikah khan kan ning a zak. kan ning a zak le mah tik lawnglawng khin sual ngaihchih bantuk hin kan um an van an van i ngaihchih tak zong cu ka thei lo ka chim duhmi cu minung tampi cu ti sualnak kan tuah le cangka khin kan i ngaichih lem lo mi pakhat nih mah kan sualnak kha na pal na sual hi ti i an kut dong i an ban kan sawh piak tik lawnglawng ah khin kan ning a van zak le a ka sual pe a theih ko hi kan mun ti le makhi khin sual ngeih chi ban tuzan na hin kan mah cio zong kan se ve mo timi khi i hlat ngai hau bia kan hal hna lai mu mi nih na sualnak an in theih tik ah maw an in theih tik lawng ah maw nei ngai chi asiloah Bawipa hmaikah ka sual ti nei theih ruang dah nei ngaichih. Ai dang tuk ka van nuh rih lai mu. Mi nih na sualnak an im hmuh ruang amaw na ning azak le nei ngai chi asilo a pathiam ma dah ka sual timi nei hngat ruang ah dah nangmah lungtho te in nei ngai chi Khah, van chim cio tuah usih. Mi hmai ka thlachuam pe se si. Mi tampi cu ti mi nih a kan theih ruang dawh kan i ngaihchih ko cu. Mu. Oh Bawipa, mah ka chimmi te kha ka palh tuk ti i ti fak piin ti Bawipa cung ka palh ti i i ngaichih hi a tlawm tuk. Nilah minung tam deuh kan i ngaichihmi cu an kan theih ruang dawh si cu. Nilah Pathian rianṭuantu lila zong kan si ko cu. Kan sual an van phozar tik lawnglawng ah khin to ko kan ningzak le mi hmai khah lo khin sual ngeihchih bantuk hin kan i umter ko cu. Ziah mi nih an i hmuh hlanah Pathian nih an hmuh cang kha. Mi nih na sualnak an i phozar hlanah pei Bawipa nih an hmuh cang cu. Yamah ah khan nei ngaichih awk si ko lo maw? Nanin ah minung tampi cu mu mi nih kan sualnak a kan hmuh tik le sual a kan phawt tik lawnglawng ah khin kan i ngaichih. Bawipa hmai ah kan sual timi ruang ah hin ai ngaitmi keu zongah kanmah Laimi Khrihfa dirhmun zongah si ko seh mu nihin ah US kan dirhmun pi zong ah si ko seh tampi nan ton ko lai Tuak hmanh u law cu zong cu sualnak kan hmuh ning si cu sualnak cung kan lungput bak si cu mu mi nih hmuh le cangka le mi nih mu van pho zar le cangka lawng i i ngaichih te hna u rak pho zar le bang hna la sal an i ngaichih hlei la lo ka sual ti awk hmanh an thei ṭhiamṭhiam lai lo cucu bak cu atu minung kan dir hmun hi si ngaihchia tuk si ka sual timi kan i hmu kho bak ti lo mi sual lawng te kan hmu cang kanmah sual nai kan i hmu kho bak ti lo hihi a fak ka ti tuk cuca mi cheukhat cu mu mi nih a kan hmuh lem lo ahcun ti sualnak kan tuahmi zong mah le mah thiam i cohter hi fawi te nain A tuan ah maw a tlai ah dak a lim pah rua ka nau aircon na van ong kho ta maw? A tuan ah maw a tlai ah dak na hngalh hrimhrim te lai na hngalh dingmi cu na sualnak hi nei ngai chih colh lo ahcun na zun te bak ko lai aho hmanh kan siah keimah zong ka siah mu Pathian nih kan tuahmi vialte a hmuh dih ko le ti Kan chimmi vialte zong hi a hna nih a theih dih ko lu mu. Kan chimmi siseh, kan tuahmi siseh, a thli thup i kan tuahmi vialte zong hi Bawipa nih a theih dih ko caah hin ni ni khat ah cu kan sualnak ruang kan i ngaichih lo cu kan zun te bak ko lai. Mu. Kan zun bak te ko lai nei ngaichih tu cun Pathian cu zaangfahnak a khatmi Pathian si le ti nei ngaichih tu ngaichih bak lo cun na zun te ko lai dawtmi hna. Na zun te ko lai. Na tuhmi cu na zun bak te ko lai. Mu. Nei ngaichih lo cun na zun te ko lai. Ka tahchunnak ka van lak hmanh lai mu kan van fian khawh nakhnga ding caah ti tahchunnak ah khi atu ah khin mu na takpum ah khin hma um nga hma um nga le mah hma te kha ti ki ai thok ka te hi ti ko si a hmat la chang ka in zohkhat lo khin a khai hi te hna chi ti khin hei um law a hnu ah khin zeidah a cang khoven ka chim ta u zang fa nak ten a por kho o a tuah khin ti ta cun a hling a kan chunnak te zong khi a cu hling chunnak te hna cu ach kan ti khi o anu a chumi khi a rak por kho chu atu nai ah khan ti nai se lo sorry ka ngai te mu kan nu te kan khol ka va tlong le se pakhat a ma cun kan upa angal bak hi thir khin angal khi angal a kin thur ai la di khi a el tit ka an lak le angal a kin an an chiahpiaknak in mah bu zong cun ai la dihmi khi lo ko cu le ah ziah me hi zeitin thil si ka ti le mah ka atu impi ṭhutdan sati cabuai ṭhutdan te ahkhin zeitin dak avei i suk le ma ka avei i sawh sual ma si zeidak a fak pah ko nak khan akhmah hna hi cu tia khan arak ti arak ti la ni a chung lei ka arak hlen ceu ma la a hnai rak khua rak khol le a ru la vei vialte kha khi arak ei le khi bawipa hmanh nih a dawt tuk le si cik hmanh khi avoi khat na cu kan cikla ti khan dak thar te nen ti mi si mu kan cikla an ti na khan khi ama ka du sa lungsau ten dak thar ten an van thlop piak than le thir le a el tit tu kan lak le khi an van chiah piak le ti ka zo a khin ka zang fak to bong bu toy ke ai shungum ve lo mu chun lam akal zong a khin ai thei pa ti zo a chu mu na in ke arak dai khang tuk a dai khan tuk cha khan a nu a chun atu a dirhmun khi phakmi si cu bantuk in ti hi te hna hi cu hi sualnak te hna hi cu ka phishin te la le a poi lai lo bawipa sin i ngaichih hau lo ca mah te hna cu na ti ah cu mu mah sualnak kha mu a por ve te la le ti a vak dih te la le na pum ah hin mu a vak dih te la le ṭih a nung tuk te la ti kha chim ka duhmi cu si. Cucaah cun sualnak hi a hme a ngan si lo. Mah te hna hi cu zia dawtmi hna tuakman u minung nih khin tahchunhnak ah biakinn hal tuah hna la lihchim ah sual deuh fir. A si lo, si lo, tu nai dawh adum van chim ko kha. Lihchim ah sual deuh fir. Kha dom men hna. Kha kan hal ṭhan hna lai mu. Kha asi cu mah ka upa kha mah am hat la cang ka te kan rak i zoh khan se law atu bantuk dirhmun ṭhalo ka phan hnga maw? Phan hla. Zeiruang dah khatiang a phak ai zohkhenh lo ca sa ko lo mei. Cu bantuk in dawtmi hna ah hi bang ili voikhat ka chimmi hna cu ah voikhat ka firmi te hna cu a poi lo ka phisin ko lai cun na fir wain ka tia ca ka fir lo ma te na ka ka ti la ka phisin te ko lai tik bantuk kan hmang tuk hi o a voikhat li chim te kai phisin ko lai tik hmang tuk chu mu dawtmi hna kan chim boi pa mai ka khan maka li pakhat te na chimi man ka na firmi thil me te man kong a khan nei ngai chi lo a chuno a kar ve te la leti a karh ve ti la le kah siah cun lihchim maw fir ka ti i lihchim timi nan ku van thlir u pakhat pahnih pathum okay fir timi richard pakhat pahnih pathum okay si kai lawm tuk o kai lawm tuk bawipa thluchuah pe hna seh nawlbia pahra nan zah la ka zeitinte dotmi hna lih na chim lai lo a titu pathian nih zeitinte na fir lai lo na fir lai lo a titu pathian nih zeitinte lih na chim lai lo ti ai khat ai khat bak na in minung nih hin A tam deuh nih cun fir hi sual ah kan ruah. Mi thil va fir khi sual ah kan ruah le lih chim hi cu kan niamter deuh. A ṭan phu, a lu chim hi sual ah kan ruat bak lo. Mi tampi cu lih chim hi sual ah kan ruat bak lo. Fir tu cu sual bak ah kan ruah. Eh, nupi ṭhit va ngeih hmanh ah hina chung hi an fir el maw ti bak hei si cu. U, ka, ṭawk hmanh u mu. lihchimtu cu tampi cu sual ah kan ruat lo nain firtu cu sual ngan taktak kan ruat nain ai khat ai khat bak lih na chim lai lo a titu pathian nih na fir lai lo ti cu mah cah cun sualnak ah hin nangmah nin a hme la ngan na ti sawhsawh le se ai khat ko nangmah nih hin a mi hi cu sualnak hmete mi cu sualnak ngan ti kanmah nih khin ti ki kan tah sasawh le si a hmete te hlah sualnak pohpoh cu pathian hmai sual si ko cu mah ca cun kan i ngaih chih hrim eh bia na chimi ruahmi pakhat a lungfah hman ah nei ngai chih hau nei ngai chih hau uh, tate ka van khang la mu nai akan kai ni khan ti family pakhat arak rami khen um arak rami khen um le anu ni khan afa cha khin nunnak pek in thla a campiak i ti khi bawipa sinah ai pumpekmi ka hmuh tikah khan kai lawm tuk ti ah khan nu bu nih khan nu bu nih khan cawnpiak an ka sawm thlacamnak tlak nu an rak ra nu kha an rak ra i mah nu nih cun fale ca zeitindah kan i pumpek khawh hnga ti am fale a rawkmi yu asah an tam tuk ve cu mu lama kha khi thlacam nun te khi hong kan cawm piak an te ma khan o ka tele chun ka cawm piak na chun ka cawm piak nu kan zan zong kan i pum lai thaizing kan tlung te la an ti le ma kha ma zan ah khan ti ka hei cawmpiak ko hna cu mu hi kan pei bawipa jesuh nangmah mit na coih piak khawh lai cu ati cu mah cah cun ki nu le pa zong te kan fa le khi i thleng hlah se ti kan duh tuk kan mah zong khi rak i thleng ve hau ti mi te kha tette ka kha ne maka khi i ka tlak rak ra bal min si ko cu maka ki kai ni ka khan mi khi chu a that nak hin ka khan ti kai ruwa o anu bak ni ti a fa cha a nun nak pek bak in a ti e a fa nih zeitluk a ti zong bakhin a in timi kha tete ka khan tete ka khan kan nu le chiu le bang cu ti an mitthli tla le ti an i lawm tuk lo ki amah kong cu amin na chim lo nan ti na van chim le kan nun kan i hmu tuk tikhin an ti ko cu makhanai tia khan kai van i thei ka van i thei mi cu o makhan na chimi ka pei an chung khat le bol an thin hang tuk na chungah tikhan man ka ti te khan a si a si mu ka theih tung lo ka ti le ti ka chawnh te hna lai ka ti ngaih thiam ka hal te hna lai ka ti amma pumpak tu ka hal ri kho hna lo nan ti ka thei la chang ka kin boy pamai ka khup kai bil chol bopa tha zang pek na ka kin nu li kha cham hna si ti ka du tuk na akin ka va pek mi na asi ka chim sol mi chu an ngai ka chet tar sul na chun hong ka ngai thiam ka ti kai ni chu apal in ka ruat lo sina ten ti mi pakhat thin lu akan a va fa sual si ahcun kha zong kha ti o bawipa hmai ah sual zong a si khomi si ka ti le kei ngai chih colh le kei chim duhmi cu ti tu zan hin te minung nih khin sualnak cung i kan lungput khi a mi hi te hna cu a poi lo caah mi te hna cu kan ngantermi le kan niamtermi khi a rak si hlei lo e ti kha ka chim duhmi si mu o mah ka chimmi nih hin mi pakhat a ngaih chiatter khawh ti kan hngalh ah khan cun bawipa hmai ah khan i ngai chih ko hna si ti kha tu zan ah hin te bawipa jesuh min zangfah nawn le som kan duhmi hna kha si kha a si ahcun exoda dal hnih ka van kau tam han usih exodas dal hnih cang hlei khat in cang hlei li Exodus del, del hnih cang hlei khat in cang hlei li cu hnu tlawmpal Moses cu a hung upat tikah khan a phun hawimi cu a va leng hna i zeitluk in dah rian hrang ṭuan an hnek hna ti kha a va hmu. A miphun hawi pakhat Izipt mi pa i a thah zong kha a va fu, a va hmuh fawn. A pawngkam kha a zoh i ahohmanh a hmuh hna lo tikah Izipt mi pa cu a thah i A ruak cu vawlei cungah a thu, vawlei chungah a thu. A thaizing ah khan a va kal ṭhan i Hebru mi pahnih an rak i velh len ko kha a hmuh hna. A sualpa cu thawh i, Zeicahdah na phun hawi a simi pa cu na velh len ko, a ti. Cun cupa nih cun aa thawh i, Aho nih dah nangmah cu a kan uktu bawi le bia a kan ceihtu ding bawi ah Bawi ah an in ser easy pa Moses cu a thin a phang i ka tuahmi ka mi nih an hngalh ko cang hi ta tiah a ruah ci thiang kan relmi bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh i kaan ti uh, mah bible te in hin ti tahchunnak zong van lak ka duh i nun cawn zong mu uh, ka, ka van duhmi cu zeidah a si ti si ahcun ti hi ka zawn te moses a thinlung um te dan te khi van zoh hna usih ti kha a pakhatnak ah Jesuh mi sawm kan duh mi hna cu se hi kan Moses cu a hung upat tikah ti a phun hoi mi sinah khan a va leng hna le ti zei tluk in dah a phun hoi mi hna kha Egypt mi hna nih an rak hrem hna le rian hrang an tuan timi an hnek hna timi kha a va hmu cun a hoi pa a mi phun hoi pakhat Egypt mi pa i a tha zong kha a va hmu le hi ka zun ahin ami phun hoi pakhat kha a miphun hawi pakhat Egypt mi pa i a thah zong kha a va hmuh fawn a pawngkam kha a zoh i ti a ho hmanh a hmuh lo tik ah ti Egypt pa ka zon ah hin ti Moses nih hin lai anon lai ah hin a ho tal nih ka hmu maw timi ti he ai her ve cu u ka hin a ti cu hi a miphun hawi pakhat Egypt mi pa i a tha zong kha a va hmuh fawn a pawngkam kha a zo ti sualnak a tuah hlan ah hin ti a ho tal nih an ka hmu hnga maw timi kha mu anu le ai mer a sin le ai mer le ti eh kan nga chik le thil kan fir li pe thil kan fir bantuk ve a lo ve ko ti thil kan fir lai nu lei kan zau hai le kut ka chong tu na kan nei chia chumu kan hoi la ka kan nang kut ka chong kai ka fir chung la kan kan nak sin ka pil kho bak lo atu cho nuk buk nu si bu khi nu si bu chung khira po thuk le akua khi kwa hnim vi se chu mo atong bal mi nan um ha ma nu si bu kha an rak chum cho o an rak chung ma kha akua te khin ka le te khin lakphak ti to kan hi te ten thak se asilo le ka dop se cho arak chum la kan rak du maka ka pi ni khan arak chum ka pu kha dinter a duh cakhan arak chum makha ka mu cang ka mu cang tiah kan vai dop kha kan rak du tu ka hoi la ka rak chip na siang ka rak kai cho ka pi bak ni hin chom nok a chung la fim ka rak tel khoi kan rak te kam bizu chunga ka rak te vai hong ka dop thar ven rak ti ka chip na ngai la ma ka rak ti na la kan ngai ko la ka pi le ka pu ca rian ṭuan tung ka pi nih caw hnuk a chumh i ka pu ca i a timi ka pi a ngiatu pakhat ka pu a ngiatu pakhat kei nih caw hnuk ka pi nih a chumh i a kua pahnih te a vimi cu he tha ka dawp ka hawi le dawp zok dawp zok ka ti ka pin ṭim reng lo pakhat ka va chiah cu mu kan dop lai cu ti zoh khi hnu lei zoh kan hei ti cho na sir le kha zoh a ram ra lo zo arat a chet ben ka piak kan kan hei dop tuk ning kha zom hunu lo moses zong hi lai anon lai a hin anu mai ai mer ve ko chu a hotel ning ka mu mo ti mi zo chu mi minung kan zia si chu kan ki kan ti la thil pakhat thil pakhat te fir kan tip zonga hin ti a ka mu tan nga mo um lo hi te te rum rum kan zo chu nan se ve ko lo ma company rian nan tuan nak mana hin ti at khi de ban la ka hi te rum ro hi ka zo kan mang chu nu lei mar lei te kan her sir lei te kan kan dom mi na pathian niam hu ko e mi mu lo pong kan ra le atha le atam pin hain kan la le kan hei sen chu mu Mah cu ka nu ka koi ka ti tlau. Na dawp ma a ka ti. Dawp lah ka thei lo ka ti. Aho dah dawp lai ka ti. Aho dah dawp lai ti ka thei lo ka ti. Kei mah ci yan na ka pu ka hei ti cu mu. Ka hei dawp tuk ning i. Ka mu Khakha zong kha sual ah kan ruat bak lo. Ka pi le ka pu nih ka hmuh lo a caka ka sual ah ka ruat bak lo nain dawp min ah Bawipa nih ka hmuh ko cu. Tuak hmanh u. Sualnak cung kan lungput hi di. Sual hi dawh sual ah kan ruah bak lo cu. Moses zong si Bible nih hi leh a zoh ti mu a ngiat ti a ka hmu dot um hnga maw a ti mu kha cu hnu ah zeitin ti zoh hmanu a zoh i ti a ho hmanh mi pa cu a thah bak ko ti ho hmanh yang ka mu lo ti a thah bak ko mu a thah i ti zeitin dah a tuah rih nan hi ka hin a tial mu a thai a ruak cu vawlei chungah a thu ti Mu au man neng ka hmu lo ti a hmuh tikah a thah lawng hmanh si lo ti a thuh ti cu nina minung tam sual nak kan tuahmi thuh kam hmang cu sual nak kan tuahmi hi mi nih a kan theh ding kan ṭih tu mi nih a kan hmuh ding kan ṭih tu a thuh bak in kan thuh nain dawtmi na zoh hmanh amak tu hi lo caan dawh a hmu tu rak cu bawipa lawng si lo minung hrimhrim nih an hmuh cu cucu bawipa nih a hmuhter caah si ko cu ka bawipa nih a cawnpiak caah a si ko cu ahohmanh an ka hmu lo tiah na ruah na ne an hmu tu an um ko mu timi kha hngalhter cang caah khan zoh hman u lawm ahohmanh nih an ka hmu lo tiah ruah caah Egypt mi pa ca a thah lawng hmanh si loin ruak kha va thu rih a thaizing ah khan te a va kal ṭhan i sual pa cu thaw i zeicah dah na phun hoi a simi pa cu na valh len ko a ti cu pa nih cun a thawh i aho nih dah nangmah cu a kan uktu bawi le bia a kan ceihtu ding bawi ah an ser Izipt mi pa na thah bantuk khan dara thah na ka timh ve oh hmu tu rak um ko ai mary a ho hman nen ka hmu rua lo tilah thah bak cu mu nan hi kan a hmu tu um cu cucaah cun doko Izipt mi pa na thah bantuk khan dara thah na ka timh ve Nizan i Izipt mi pa na thah bantuk khan dara thah na ka timh ve ti. Aho man nih an ka hmu lo ti a ruah i a tuah nain a hmu tu nam ko. Dawp mi hna nih na mu. Aho min ah kan hmu rua lo tiah kan ti lio ten hmu tu rak um lengmang ko. Atu zong ah khin tim a thli ten chip na an rak ei le

domhin ah cun minung hi ni kan chuak tak cu manu nu le vai kan i si tuk hi o pum kan lair ko hin kan i si tuk hi mu inga kong zong ah ti thil pakhat ke zong kan i si in in kan i si motor chung kan i si kan i si le biak in hmai tiang kan i si nan biakinn kan ban lu cu kan ni nir ter zuar hi aw ko zei ma ai si lo bantuk ka do thong ke van ni sik van ni sik i mi mai kai ka do thong van ti mu me ke kan wa la kan nupi lik ko zei ma do ngai la ti za ngai bung san ti ke kan ni um ter chu mu khi zong khi kan ni hlen mi si mu kan ni hlen mi pa chu kan i si ko cu mu taktak ah cun dawpmi hna mi nih ka bantuk na duh lo cun ya motor cu ngaih thiam nan i hal lo ya bawipa sinah ngaihchih in thla nan cam lo zia pakhat le pakhat ngaihthiam i hal in lu khawh sa ko cu kha zong kha mi hmuh lo i sik cu apoi a kan chia lo cu mi nih kan Khrihfa member nih a kan hmuh lo paoh cun motor chung kan sining khi kan ni chuah dihmi zong kha sual ah kan ruat lo. Nan mi hmaika i ti nu le va i sik kha cu a ngan tuk in kan ruah cang. Ka sualnak cungah kan lungput ka hei chim duhmi mu. nan um bal ve maw kai hin family a ngeimi pawl nan si ve maw ka ka si timi kan ka thlir to si na tahchunnak pakhat in kan chim to u au thla kan chim kho la kan nu le lei nih pakhat van chim dah aw kan van i si kan van i si lo mu kan ruat lo cu aw ka va kan chim to hi ka lei nih siseh a kan chim kho ding nan um la ma usia na kan chim kho la ma Chim kho hlah. Eh, a thlirmian nei tel lo cu ti. Ka, hau tla kan chim kho la.
Kan ning van zak pa rua te. Okay. Eh, eh. eh. Si. Oh.

Cun nangmah kong khi kan um ko, mi an theih kan thei lo. Nain khan mah te khan caan zei maw zat ka ti, kan rak um ve mi kan nung caan tampi ahcun te hi kan i si hei ta kan i ti cu mu na mi hmai viala khin le ai si lo bantuk te kan lo athar tan ai do tuk bantuk te khin kan i umter mi te na ki dop mi na atak ta cun pathian kan hlen si bawipa kan hlen bak si minung na hlen long si lo pathian na hlen si Pathian na hleng kho fawn la lo mah ca kan mah bantuk cu zei kan ti hnga te ki chuah tak cang hna si ti kha tu zan ah hin Jesuh min som kan duh hna nan duh lo a i nge thiam i hal ko u a kha hi bantuk pi i te biakinn lu ṭi le mi sin i chuah ṭi cu a hi cu bawipa nih a duh mi se lo kha ka palh ka ngai thiam ti in te pakhat le pakhat zong kha ngai thiam i hal hna u si ti kha Jesuh min som kan duh mi hna cu si kha asiah cun

Lukdal riat cang hlei sarih, zeicahtiah thuhmi kha a lang lo dingmi zeihmanh a um lo i biathli zong hngalh lo dingmi le ceunak ah chuahpi lo dingmi zeihmanh a um lo, ti. Lukdal riat cang hlei sarih ah khan ti, dawpmi hna, zeicahtiah ti thuhmi kha a lang lo dingmi zeihmanh a um lo ti. Kan thuhmi vialte an lang dih te lai. Biathli zong hngalh lo dingmi le ceunak ah chuahpi lo dingmi zeihmanh a um lo ti biathli vialte zong hi hngalh dih si ko lai ti pathian hmai an cu biathli hi um lo thuh khawhmi zeihmanh um lo van i hal ṭhan hna si ti ka duhmi cu zeitikah dah na sualnak hi nei ngai chih midang nih na sual Mi an theih ruangah maw nei ngaichih asiloah Pathian hmai ka palh bak ko ti na hngalh caah dah nei ngaichih. Hite cu tuzan ah kan nunnak fak piin bia vei hal dingah kan duh piakmi hna cu ti pumh dih zong in ti mi nih na sualnak an i sawh piak ruangah maw nei ngaichih asiloah Pathian hmai dah ka palh ko timi mu mi nih an i theih lomi zong a um ko cu mu mi nih an theih lo in ti Bawipa le nangmah lawng nih nan theihmi kan tuahmi sualnak um ko cu mu makhite nei ngai chih cang maw tuzan a hal kan duhmi cu mi nih an i sawhpiakmi sualnak lawng maw nei ngai chih asi lo ah mi nih theih lomi sualnak a thli te na tuahmi hi te nei ngai chih cang hna maw timi te kha te khi uh, uh, amak tuk kan nu ah kan mah thong tha ka rak chim leo ah hin ti Mah thongṭha ka chim zan bak ahhin kan nau pakhat nih a rak ka ton i siama a ka te tuzan thongṭha na chim i ka ṭha tein ka ngai i ti pathiam hmai in ka thuhmi um e ti mah kong ah hin kai ngaichih bal lo ti le mi nih khin hei ka thei hna sehlaw cu ka ning va zak la la ka vai i ngaichih tuk hnga ti nain atu zan ah cun fap in kai ngaichih ti mah cucu nangmah zong nih thla ka cam piak law ka duh ti nungak te a si nungak te a si nain ti amah nih a ka chimhnak cun tlangval ka ngei i nau ka pawi ti mu nau ka pawi i nau ka kai phiat ti nau kai phiat ti i ka kha mah kong ah khin kai ngai chih bal lo ti ruang cu hohmanh nin thei lo ti hohmanh nin theih lo cah khan kai ngai chih bak lo ti nan tu zan ka vin i fian mi cu o zia sual nak ka tuah mi mi nih an ka theih ti mi lawng ma kai chih lai a thi te ka tuahmi mi nih an hmuh lo i ka tuahmi sualnak zong hi kai ngaichih pei hau hi timi kha fiang tein bawipa nih ka hngalhter cak hin kai lawm tuk ai bawipa hmai ka vat i ngaichih te cu ka thilri zang dih ti khah cu caah cun ti tuzan zong ah hin mu pumpak cio in mu ki mi theihter kan duh lomi a tor lai cu kan tuahmi hi mu kan tuahmi kan val la hmanh kan nupi la hmanh theihter kan duh lomi thil kan tuahmi kan thuhmi ton len lai cu kha zong kha bawipa hmai kan thuh khawh si hlei lo caah khan kan sual tu kha i ngaichih ko hna u si timi te kha Jesuh min som kan duhmi hna cu si mu dawtmi na kan sualnak hi zeitik ah dah lak piak kan si lai kan sualnak hi zeitin dah zeitik ah dah hnawh piak thianh piak kan si lai ti cu sual ngeih chihnak lawnglawng thianh piak khawh kan si kan sualnak cu sual ngaihchihnak lawnglawng nih a thenh kho cu lo nih a thenh kho lo cu lo nih a thenh kho lo sualnak cu sual ngaihchih lawnglawng te kan tuahmi mi nih an hmuh lo zongah bawipa hmaiah khan sualnak i ngaichih ko hna usih ti hi Jesuh misom kan duhmi hna cu si ka va le theih lawng kan tuahmi siseh kan nupi le theih lawng kan tuahmi siseh kan fa le hngalh lo in kan zohmi mu kan tuahmi kan i celhmi vialte zong kha Bawipa nih cun hmuh ko caah khan i ngaichih ko hna si ti kha Jesuh min sawm kan duhmi hna cu si u ta dawmi hna tuzan thawngtha ka chimi sual phawtnak thawngtha salo mu sualnak cung kan lungput khati fak deuh in kan zoh a hau cang timi ka chim duhmi si mu kha asini ahcun ya ma cu cu zeitindah minung pei kan si ne cu mu sualnak cu a tlu khomi pe kan si ne cu mu cucu zeiti me sual lo in le kan nun khawh lai tiah behalnak hi a um kho men mu zeitin me sual lo in cu kan um khawh lai vale a me kan um rih cu minung cu sualnak a atlu khomi a tuah khomi pe kan si cu ti khin a hin ka samzan le hlei kuak van kau ta man usi

Nangmah cungah sualnak ka tuah nakhnga lo na nawlbia cu ka lung chungah kaa chia. Salmza le hleikua cang hleiket nangmah cungah sualnak ka tuah nakhnga lo na nawlbia cu ka lung chungah kaa chia ti mu. Van ka zul ta u Pathian bia cu na thinlung chungah na thu ahcun na nunnak ah thuhmi sualnak A um lai lo. Na thinlung chungah hin cun Pathian bia cu na thuh ahcun sualnak thuhnak ding caah hmunhma a um lai lo. Cucaah bawmmi hna, nangmah cungah ti sualnak ka tuah nakhnga lo ti nangmah cungah sualnak ka tuah nakhnga lo na nawlbia cu ka zei ah kai chiah ti ka lung chungah kai chiah ti mu nangmah cungah sualnak ka tuah nakhnga lo ti na nawlbia cu ka lung chungah kai chiah ti Pathian bia hi kan thinlung chung kan ni chiah hnu ahcun sualnak cang hmunhma um ti lo Kan thinlung kha a lawng ti lo cu. Sualnak nih hmunhma a la kho ti lo. A rolh tu um cang cu. Pathian bia nih a rolh cang cu. Pathian bia um cang caah khan sualnak tuah ding in tukforh kan si hmanh ah khan ti chikkhat te kan tluk sual hmanh ah khan kan i nuam ti lo. Kan i nuam ti lo zeicah? A ruang ah cun Satan nih khin sualnak tuah ding a kan tukforh i chikkhat te kan van i ralrin lo kar i kan van tluk sual hmanh ah khin kan tho ṭhan colh. Cun sualnak kan tuahmi khan kan i lawm bak ti lo. Lih kan chimmi hmanh kan nei nuam ti la lo. Keimah zong aw ka van i relh lo ka van chim sual hmanh ah khin kai nuam lo. Zan khuadei bak hi kai nuam ti lo. Mah lih ka chimmi nih kan hna a ka hnawh tung. Ziahmi mah ka van chim a herh lomi ka ti le ka it kho bak ti lo kai hngilh kho ti lo le ka tho le bawipa ka ngai thiam ka ti mah hnu lawng a kai hngilh kho. Kha a ruang cu ka thinlung cung pathian bia um cang cu ma cun dawmin ah kan thinlung cung pathian bia kan thuh lo ahcun ka chim la mu kan thinlung cung pathian bia kan chiah lo cun ti sualnak kan tuah in khin kan i phishin kan i silnal nain kan thinlung cungah pathian bia kan chiah hnu ah ai dang tuk sualnak kan tuah sualak in kan i phishin tilo kan i phuang kan i phuang sualnak cu kan lungput ai dang tuk cang aw i sil na lo kan baksi timi khi ahohmanh sual kan phaw ti hna lo kanmah le kanmah tu khi sual kan i phaw kan tuahmi zong khi kan i chir kan i ngaichi kan i sil nalh ti lo khakha ai dan tukmi cu se thinlung chungah pathian bia a ummi le um lomi mu sualnak cung i an lungput kha ai dang tuk ka cuti pathian bia na thinlung ah na chiah peng ruang ah khan dawtmi hna sualnak ah na tlu kho lo ka ti nak si lo mu kan van i rilh lo kar te khin kan tluk sual caan um ko lai nain mah bantuk caan ah khin kan tho colh kan tho ṭhan colh kan i ngaichih colh ah a hmaan lo mah ka chimi hmaan lo mah ka tuahmi a ṭha lo tim pei kan neih cang cu tahchun nak ah kan upa pakhat rak ral ah ka timi cu a sama mengkua ka teo te la bawipa na ka thlen ko cang e ki thil ka hmuh ning bak hi ai dang tuk cang a ka ti cu aw ziah ka ti le mah hlan ah cu ka dua mi ka soi hna an thin hna zong ahin kai hil tho tan tuk i an ta zong ahin ka zei man pe lo ka loi la ro ka ei la ka ka tho la ka mi ku thu luk kai vai ingil ko ti nain maka thlacam nak tlang ka ret i ni som li ro ko ul nu ti boipa ni aka thlen nu i pathiam bia chun zan bak i mu ka dua ka van i ciah hnu ahcun ai dang bak aw a ka ti cu ziah ka ti le eh vai kan zia te cu a tlau cu har tuk le a ka ti kan zia te cu tlau har tuk le ka va leng hna lamah khan mi pakhat ka ka va soi sual ti ka va soi sual ti maka a thin hang tuk ti a thin hang tuk ti le ma kha ka lawi ti le ti ro ka ei la ka ti le ei duhnak zong ka nei ti lo ti ka thinwa khan mah minu kha na soi ruang zeitluk dah ngaihchiat ka na hmu maw timi bak hi na palh tuk timi kha a ra peng ti na palh tuk timi kha a ra peng ti a it ning ka ti ti ka it le kai hil kho bak lo ti thaizing le si le sir kai let kai hil kho lo ka sir kai let ka bok ti te hin ka um ti kai hil kho bak lo ti hna a ka hnawh tuk ti hna a ka hnawh tuk ti makhan a ka ti le ka tho le te ka khup kai bil le bawipa ka ngai thiam ka bal tuk ra ka ngai thiam ko mu chim lo ding mi ka chim sual ma ka unu ka alung ka fahter ca ka ngai thiam lo a thai zing ma ka unu zong ngai thiam ka hal la bawipa ka ngai thiam ko ka van ti bak in ka thil vial te zang de la ma hnu kai hil kho ti na ma hla na ma lung pik ka nei bal lo ti ka zo hanu ti kan thinlung chungah pathian bia um ruangah khin kan tling la kan perfect la ka ti nak si lo nain sualnak tuah khin kan i nuam ti la lo ka ti nak si mi na soi hna man kan nei nuam ti la lo mu cucaah cun dawp min ha Nincun ah tuzan ah hin ti na thinlung chungah hin Pathian bia na chiah cu na nun ai thleng hrimhrim nei ngai chih cawlh lai mi hmanh khi khi zei kan ti lai mu niam deuh na zoh sual hna cun a homan nih ni thei lai lo na nei ngai chih ko lai mu ta chun na kai zong fak pi kai ngai chih mium ko kan upa pakhat hi rak ra la di ani kha a damlo nak nei mental le in damlo nak nei la azun hi ai che peng te ko si mu ma kham foi khat chu kan ṭhu le anih zong cu a hong ka neih tuk ve a hong ka neih ka zaam a ka neih le ka zaam a donghnak in ka celh ti lo le a mai bak mas bak kai lak le kai ṭhet ko ka mas bak cu ka ṭhet hnawh ko cu mu ka chim tu ka ka nih cun chim lo na ti na rim ka celh lo ti ka langhter nak sa ko cu kai theih ko cu na ai theih lo ai thei lo ahohmanh nih an thei lo amah le keimah kan si ko ka dawtka ai chok le mileng khan ah khan mu ka ka chokpi a lawi le ti mah pakah cun ti zia amah kha Jesuh hei si sual si law mah mi pa kha Jesuh in rak i langh sual si law i zoh tuah. Mah mipa kha a zun rimnam a rimnam na timi pa kha mak na ṭat hnawhmi pa kha Jesuh hei si seh law zeitindah na tuah lai na tlolh bak khah timi khi a rak ra kai nuamh lo tuk ah hei mu cun ka hmuh dan te ka lungput kai theih ko cu amah nih ai theih bak lo aho zong nih kan hmu lo nain ti zungkhan ah ka lut le ka pa ka ngaithiam mu mah cung lungput kan neimi ka ngai theu te mah hnu ahcun ti a cungah mah bantuk lungput kan nei ti lo atu zong hi a ra tawn ko hu a ra tawn a mak hoi tuk ca atu ca a dam hoi cang a rim hi thial toi cang ni ni na nau tat mi minung hman khi nangmah an bawm tun si kho te ka ti duh mi mu mah ca cun ti tu zan ah hin te ke mi nih an i theih lo zongah nangmah na lungput te ahodah na nek deuh ahodah an cungah zar neih deuh na nam ne deuh timi cu nei thei ko kha mah kongah han te nei ngai chih cang maw timi kha tuzan ah kan dihlak cio in i hlat hna usih law kan sualnak hi thuh khawh si lo caah i ngai chih ko hna usih ti kha Jesuh min sawm kan duhmi hna cu si sual ngaih chihnak cu ṭhawng tu kan i ngaih chiah cu Bawipa nih a kan ngaih thiam ko lai kan dihlak te cah Bawipa nih thluachuahnak kan pek pek seh Bawipa thlacamnak kan nei lai vancung khua i ummi kan